alright country family make i dey use dis moment dey greet una happy weekend how una dey how things for dey move forward at and put for there and to dey appreciate the almighty god for the privilege the grace wey he don give to every one of us say make for be a partaker of another beautiful beautiful weekend in good health and in sound mind baba god wey be say when some people still dey sleep for bed and e be say some people sef e lead them to some death or to their death if we fit call am like that but he don't give us the privilege so maybe for use our own eyes see another beautiful beautiful weekend He give us the breath of life in good health and sound mind Now today appreciate the almighty god of course this one na tintini tori with baba future the weekend edition and today now the 10th day of august 2024 na so august just dey move e dey rush kpakpakpa e wan leave us again na so we go dey knock on september very very soon alright na for here we go dey give you back to back plenty informate of matters wey don shele from monday go reach friday even till this very very morning na on top tintini tori with baba future na for there this one go dey come to una back to back if you don ready me sef i don ready my name never change my name na ogunyemi akim busayo make i dey use this one dey wish all those wey dey do their wedding today say i dey wish them happy married life una go enjoy una marriage una go enjoy am titi lailai alright today celebrate every other person wey dey do one thing or the other today we celebrate una we greet una alright make we no be like say we dey use that one dey take time tintini tori we don get am e don plenty for ground oya make we do this one again. very first story of matter wey shele in the course of the week na im dey talk say federal government don stop the sale of 40,000 naira subsidized rice to civil servants. The federal government don stop the planned sale of subsidized rice to civil servants. Income therefore withdraw the circular wey e direct civil servants wey get interest for the subsidized rice to apply. Alright, another informative wey dey for here na im dey talk say hashtag End bad governance in Nigeria protest organizers don call for IG's sacking. The End Bad Governance in Nigerian Organizing Committee don demand the dismissal of Inspector General of Police Kayode Egbetokun on top im response to the killing of protesters. Di demand na im dem make during one candlelight symposium wey dem hold in honour of di victims for di Wright House wey dey Ikeja, Lagos State for Friday. Alright, another informate wey dey for here na im dey talk say your speech fail to address matter wey citizens dey protest about. Na who talk this one? Obi Ezekwesili. Former Nigerian minister Obi Ezekwesili na part of plenty Nigerians wey don chook their mouth for wetin President Bola Tinubu talk for im speech earlier this week. Madam Ezekwesili, like many others, wey don react talk say the president no address the demands of the End Bad Governance protesters. Na on top Tintini Tori with Baba Future na for there na still tanda. Another informative wey dey for here na im dey talk say Nigeria, Naija dey sit on top keg of gunpowder. No be me talk this one, na Obasanjo. Former Presido Olusegun Obasanjo bin insist on Friday say di country no go progress towards achieving its goals unless leaders and citizens embrace wetin im term as moral rearmament. im also warn say nigeria dey sit on top di keg of gunpowder wey fit explode if di nation fail to take courageous and decisive steps to take address im numerous challenges. Another one wey dey for here na im dey talk say Shettima don welcome MTN's one billion naira donation to food support programme. Vice Presido Vice President Kashim Shettima don welcome di donation of one billion naira to di federal government food support programme and 4,600 units of digital devices for distribution to schools by telecommunication giants mtn nigeria anoda one wey dey for here na im carry us enta inside ukraine deadly russia strike don engulf ukraine market in blood. smoke. Drying blood bin smear across one billboard advertising electronics and black smoke spread over the tangled metal railings of s- one supermarket after one Russian strike bin tear into Kotisnika for eastern Ukraine. The very last informate wey dey for here na im carry us enter inside the exciting world of sports.

100 meter hurdles event for the paris 2024 olympics wey shele for friday di 27 year old wey dem file out for di sixth lane bin finish in di third position wit a time of 12.55 seconds for di heat heat one of di event for friday. Alright now with that sport tori me I go dey say my bye byes on top this weekend edition of Tintini Tori with Baba Future. More than no forget say na go still fit follow us on top all our social media platforms on top TikTok, Facebook, Instagram and YouTube. Una go just type at Baba Future underscore on air. Na for there una go land.